Salam mähriban ildeşler. Biz Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Uzynsuw obasynyň Nurmat Setdarow adyndaky dördünji orta mekdebiniň bilim işgärleri bilen bilelikde Mertebe gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýarys. Hormatly mugallym, bu günki gepleşigimize Sizi hoş gördük. Mugallym ilki bilen bir özüňiz bilen tanyşdyrsaňyz, şeýle-de mekdebiňiz hakynda maglumat berseňiz. Salam, men Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Uzynsuw obasynda ýerleşýän Nurmyrat Setdarow adyndaky dördünji orta mekdebiň mekdep müdiri Kurtgeli Meredow. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe biz mugallymlar üçin okamaga, öwrenmäge Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz giň mümkinçilikleri döredip berýär. Mekdebimiz bir müň dokuz ýüz otuz ikinji ýylda gurlup, ulanylmaga berilenden soňra ilki başda diňe başlangyç synplary üçin mekdep bolup zähmet çekip başlady, soňra bolsa Okuwçy sanynyň artmagy bilen mekdebimiz on iki ýyllyk orta bilim berýän orta mekdebe geçdi. Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz mugallymlara zähmet çekmek üçin, çagalara ylym, bilim, terbiýe bermek üçin birnäçe şertleri döredip berýär. Biziň mekdebimizde hem şol şertler döredilen, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda biziň Biologiýa kabinetimizde birnäçe häzirki zaman tehnologiýalar, Fizika kabinetimizde interaktiw tagtalar, şeýle hem elektron lingafon usully partalar bar. Mugallymlarymyz ol şertlerden peýdalanýarlar, çagalara ylym-bilim berýärler. Mekdebimiziň taryhy örän baý. Mekdebimizde birnäçe halypa mugallymlar zähmet çekýärler, zähmet çekdiler. Häzirki wagtda çagalara, okuwçylara ylym, bilim, terbiýe berýärler. Şeýle hem obamyzyň arasynda birnäçe bilim ugrundan zähmet çekýän maşgalalarymyz bar. Olar barada aýdyp geçmeli bolsa, Gardyplar maşgalasy Gardyplar maşgalasyndan biziň mekdebimize häzirki wagtda zähmet çekýän Gardyp Döwlen mugallym, Gardyp Täzemyrat mugallym, Gardyp Anartäç mugallym we birnäçe beýleki mugallymlar mysal getirseň bolar. Şeýle hem Soltanowlar maşgalasy barada aýdyp geçemizde, Soltanowlar maşgalasyndan Soltanow Beýmämet mugallym, şeýle hem Soltanow Hajymämet mugallymlar, Soltanow Atamämmet mugallym mekdebimizde zähmet çekdiler, şu ýerde çagalara ylym, bilim, terbiýe berdiler. Şeýle hem obamyzyň arasynda Pälwan maşgalasy diýip tanalýan hem Pälwan maşgalasy hem-de Mugallymlar maşgalasy diýip maşgalasy diýip tanalýan Hannurdyýewleriň maşgalalary bar, Hannurdyýewlerden Hannurdyýew Arslandurdy mugallym, Hannurdyýew Hannurdy mugallym, mekdebimizde zähmet çekýärler, häzirki wagtda çagalara ylym-bilim berýärler. Şeýle hem mekdebimizde matematikler maşgalasy diýip bilinýän Baýjanowylar maşgalasy bar. Baýjanowylar maşgalasynyň ähli doganlary, ähli garyndaşlary, ählisi diýen ýaly matematika dersi boýunça mekdepde zähmet çekdiler, mekdepde çagalara ylym-bilim, terbiýe berdiler. Mugallym, Ençeme ýyl bäri mekdebiňizde zähmet çekip gelýän mugallymlar bar. Elbetde, şu mekdebiň uçurymy hökmünde sizi şu mekdepde okadan halypa mugallymlaryňyz hem bardyr. Şolar hakynda-da bir söhbetdeşligimiziň arasynda bir gürrüň berseňiz. Baş üstüne.
Mekdebimizde häzirki wagtda ýigrimi dört sany mugallym zähmet çekýär. Şolaryň Ýigrimsi diýen ýaly häzirki wagtda işläp ýörler. Men şu mekdepde okan wagtymda maňa bilim beripdiler. Olar barada aýdyp geçmeli bolsa, Gardyýew tä Düwlen mugallym bar, Gardyýew Täzemyrat mugallym bar, Handurdyýew Arslandurdy mugallym, Gorganow Baýmämet mugallym, Şeýle hem Musaýew Söýün mugallym biziň synp ýolbaşçymyz boldy, häzirki wagtda çagalara mugallymçylyk hünärinde işläp çagalara bilim berýärler. Halypa mugallymlar bize diýseň kän zat öwretdi. Edil häzirki pursatda hem näme düşünmesek ýa bir bir işi amala aşyrmakda kynçylyk çeksek ilkinji nobatda şol halypa mugallymlara ýüzlenýäs. Halypa mugallymlar bize şol ýardam berýärler öz maslahatlaryny, usuly maslahatlaryny bir berýärler welin, halypalaryň aýdan diýenleri bilen bolup işimizi dowam edýäs. Umuman, halypa-şägirt gatnaşyklaryny ösdürmekde häzirki wagtda biziň mekdebimizde uly işler amala aşyrylýar. Halypalar şägirtlere, şägirtler bolsa çagalara ylym-bilim bermekde uly işleri amala aşyrýarlar. Tüweleme mugallym, Şägirt halypasyny ozdurmasa kär ýiter diýýär. Hakykatdanam bu günki gün mekdep müdiri bolup öz mugallymlaryňyz bilen işleşmek bir täsirli bolsa gerek.
Elbetde, ol bir buýsandyrýan zatlaryň biri. Häzirki wagtda özüme bilim beren mugallymlar bilen bir hatarda olar bilen egin-egne berip zähmet çekýäris, çagalara ylym-bilim bermekde, mekdebimizi has hem öňe ösdürmekde, mekdebimizi bir ýurdumyza tanatmakda, welaýatda gatna, welaýatymyzda geçirilýän, döwlet derejesinde geçirilýän çärelere gatnaşmakda bir egin-egne berip zähmet çekmegimiz meni diýseň buýsandyrýar. Bu bolsa ýaňam belläp geçişim ýaly, halypalaryň bize beren miwesi diýip düşünýän-ä özüm. Mugallymyň sözi Watanyň sözi. Ol söze ýerleşýär dünýä dek mazmun. Mugallymyň sözi kanun mekdepde, mugallymyň sözi öýde-de kanun. Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrlarynyň biri bolan Kerim Gurannepesow mugallymyň Mugallymyň sözi diýen goşgusynda şeýle setirleri beýan etýär, Hakykatdanam, mugallym diýmek bir beýik hormata, beýik ada mynasyp diýmek. Biziňem Nurmyrat Setdarow adyndaky dördünji orta mekdebimizde mugallymlar arman, ýadaman çagalara bilim bermekde zähmet çekýärler, birnäçe ýaryşlara gatnaşyp, ders bäsleşiklerinde oňat çykyş edip okuwçylary özleri işjeň işi alyp barýarlar. Biziň Mugallymlarymyzyň çekýän ujypsyz zähmetine hormatly Arkadagymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyz uly sarpa goýýar. Olaryň, mugallymlaryň çekýän zähmetlerine uly üns berilýär. Elbetde, çagalar biziň geljegimiz, çagalaryň geljegi bolsa ýurduň geljegi hökmünde garalýar. Türkmenistanyň bilim ministri ýörite özi gelip mekdebimizi gördi, mekdebimiziň mugallymlarynyň çekýän zähmetine uly sarpa goýdy. Özüm bilen bilelikde alty sany mugallym Bilim ministriniň hormat hatlaryna eýe boldular. Olar barada aýdyp geçsem, biziň fizika mugallymymyz Amandurdyýew Myratdurdy mugallym, matematika mugallymymyz Gardyýew Döwlen mugallym, matematika we informatika mugallymymyz Gardyýew Täzemyrat mugallym, biologiýa mugallymymyz Gowşakow Amanberdi mugallym, şeýle hem türkmen dili we edebiýaty mugallymymyz Bekjäýew Akmyrat mugallym Şeýle hem müdiriň wezipesini ýerine ýetiriji Gurtgeldi Meredow Türkmenistanyň Bilim ministriniň hormat hatyna mynasyp boldular. Bizi bu ýagdaý diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Ýene-de şular ýaly üstünlikler mekdebimizde kän bolsun! Hormatly mugallym, beren täsirli gürrüňleriňiz üçin sag boluň! Häzir mekdebiňiziň mugallymlary bilen hem gepleşigimizi dowam etdireriz. Başysyna, Sag boluň. Bizem öz mekdebimiziň adyndan şu ýere sylap gelip mertebe gepleşigini biziň mekdebimizde gurnaýanyňyz üçin size sag bolsun aýtýas. Halypa şägirt ýoluny ösdürmekde, türkmen halkyny bedew ady bilen öňe alyp gitmekde, Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan, bedew atly Atmyradyň mekany ýylynda ýurdumyzy dünýä tanatmakda oňyn işleri ýerine ýetirýän Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsunlar, tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin! Mugallym mugallym gör ne gözel at, Senden ylham alýar bütin adamzat. Mähriban ildeşler biziň indiki söhbetdeşimiz şu mekdebiň Fizika mugallymy Myratdurdy Amandurdyýew. Mugallym sizi şu günki gepleşigimizde hoş gördük. Mugallym ilkinji soragym mugallymçylyk kärini saýlamagyňyza näme sebäp boldy?
Mugallymçylyk kärini dogry öz okadan mugallymlardanam höwes edýärdim. Indi türkmenlerde bir ynsanyň ýedi sany atasy bolar diýer. Soňda biri ylym atasy diýýär. Ol çagalaň ylym atasy bolmak höwesi mende ýaşlykda han döredi. Galyberse-de, diwarlygymyz bardyr, şonda ýigrimi bir sany ol mekdebi gutaran mugallymlar şu uniwersiteti, fizika fakultetini gutaranlar. Onuň üçin-de Alym Amma bilen Nazany Tagarow fizika matematika ylymlarynyň kandidaty Begnazarow Toýnazarowa tehnika ylymlarynyň kandidaty we Halypa Amma uniwersiteti gyzyl diplom bilen gutardy. Kyrk iki ýyl bir işledim şo bilen. Indi şo hili höwes bilenem men Mollum Sökerli bir egni elli ýyl bäri diýýär, elli ýyllap, kyrk sekiz ýyl işläp ýör. Mollum Sür gowy kär. Hem arassa kär. Dogry hem jogapkärli kär. Şo zatlaram meni Mollum Süre iteripdir.
Mugallym ençeme ýyl bäri zähmet çekip gelýäňiz. Indi şu ýerde şo gazanan üstünlikleriňiz dogrusynda bir şolar hakynda bir gürrüň berseňiz. Sülkemi näme, ýaka içmeli.
Elli ýyla golaý işledik. Ýaňy-ýakynda-da Türkmenistanyň Bilim ministriniň Hormat haty bilen sylagladylar. Hut şo ministriň özi elimizi gysyp, Hormat haty gowşurdy hem-de okuwçylary bäsleşige taýýarlamagy tabşyrdy. Aýdyş ýaly, şu ýylam on bir synpda okaýan Gülzada Toýmyradowa diýen okuwçy bäsleşigiň etrap tapgyrynda birinji orna, welaýat tapgyrynda-da ikinji orna mynasyp bolup geldi. Häzir hem döwlet bäsleşigine, döwlet tapgyra taýýarlyk görýäs. Nesip bolsa, ondan hem üstünlik gazanarys diýen tamam bar. Onuň Gutardy indi okuw sany okuwçymyz biri şu ýyl biri indiki ýyl gutaryp gelmeli uniwersiteti fizika fakultetini olaram ýokarlandyrylan talyp haky bilen okap ýörler nesip bolsa indi okap gele biri ör agtygym Amandurdyýewa Merjen biride ök bäsleşiklerde çykyş eden gyzym Gardyýewa Nowça. Indi gutark ederler, nesip bolsa, olary-da halypalyk ederis, ýola salarys. Mugallym, şu okuwçylaryňyzy bäsleşige bir taýýarlap, bir üstünlik gazanýas diýdiňiz. Indi şol, şolary nähili, haýsy usullaryň kömegi bilen taýýarlaýaňyz? Şolar hakynda bir gürrüň berseňiz. Hü. Bäsleşige näme, birinji okuwçynyň öz höwesi gerek. Birinji. Okuwçylar dogrusy höwesli. Bäsleşikde berilýän meseleler bar. Olary üýşüp işleýär. Garasy şony bir özleşer ýaly edip. Ony höwesli olar. Ony garaz ýyl-da okuwçylarym alýar. Meň ýyl-da okuwçylarym hiç boş galmaýar. Şoňa-da okuwçylar ýykgyn etýär-de, höwes etýär. Menem fizika daňydaýyn, menem memedaýyn diýen köpelýär. Biz şeýle edip taýýarlaýas.
Mugallym ýaş pedagoglara, ýaş mugallymlara nähili maslahat berýäňiz? Maslahatym birjik käriňi söýmeli. Meň öz pikirim, şahsy pikirim, käriňi söýmeli. Sen özüň söýmeseň kim söýjek ony? Olam şonda sylagyň uly bolar diýip pikir edýärin men-ä. Sebäbi olam şu her on ýyllyk, ýigrimi ýyllyk, otuz ýyllyk diýip gelýän okuwçylaram aýdýar-da, meň ýaltanmaýanymy, şu käribi bir şahsy görelde gerek-dä. Sen mugallym öýde-de, işde-de, durmuşda-da, hemme ýerde sen özüňi göreldä alyp barmaly-da. Şonda sylagyň ýokary bolýar. Men ýaşlara şony maslahat berýän. Krossword çözmek bilen araňyz nähili mugallym? Krossword bar, meniň deňimden krossword geçmeýär hemişe. Balkan gazetinde ýaşamaýatdym men. Okuwçylar soraýan, mugallym krosswordda şeýle soraglar bar, mugallym bilýäňizmi? Olar hem, gara men gyzyklanýan bilýärsiň mugallym palan ýerde näme Jogabyny sizden tapýar daganda. Hawa, hawa, gyýmete.
Et çiken näme, ýene buzar näme, ozar näme, her hili soraglar bar-da, aýlawujy-aýlawujy. Fizikada bar-a, atom diýip bir tema bar. Atom bar-a, bölünmeýär diýip ýörlen zat-da o. Ol soňra bölündi, dünýe zat açyldy bölünersen. Şonda şo temany geçeňde bar-a, Gurbannazar Elifowyň bir setirleri bar. Eý alymlar, eý şahyrlar dünýäsi, wagyt boldy ýamanlygy owradyň. Atoma öwrediň bölünmekligi, adamlara bitewiligi öwrediň. Görýäňmi? Atom bölünse gowy. Adamlar Wagzyňy birikse gowy diýdiňizem manysy şol-a. Soňusyny aýtýanyna men düşünýärin manysyny diýýän. Hmm. Harbiýler ýüzlämi? Bedijek goýarady. Atom diýmek bölünýär diýmek. Soňra bölünmeli boldy. Bölünseň näçe zatlar açyldy. Näçe atom bölünen soň şu. Bu Gurbanazar Eziz bolsun dilçi, fizik hem-de. Eý adamlar, eý şahyrlar dünýäsi, wagt boldy ýamanlygy owradyň. Atoma öwrediň bölünmekligi, adamlara bitewligi öwrediň. Menzilde bara haýsy tema jogap gerek bolsa bar. Dostlugy gerekmi? Söýgi gerekmi? Ene-ata gerekmi? Çöregi gerekmi? Näme gerek? Nämesi jogap barda? Gün belki Abadan aga ululansoň we sen şu portujak gujakda diýen bolup başaramyzda çagalary. Haýsy tema diýseň bar. Ýöne soňky döwürde men Didar Berdi nimeleri bar, rubaglary. Didar Berdi Allaýberdi diýip bar täze. Sözler senany dilim diýip kitaby bardy. Köpler şoňa üns berýär indi. Täze öz, öz şahyrymyz. Isgender Luk aňyrsy. Didar Berdi Allaýberdi. Şonda da Kow Ýemele bar. Setirleri.
Derýeçilik ähmiýetli setirleri. Hawa. Nähili setirler bar mugallym? Haram iýip nebse çapan-da bardyr, halal iýip döwlet tapan-da bardyr. Işläp halal gazan iýjek nanyňy, mugt çörek diňe gapan-da bardyr. Täze ýyl dogulsyn müňläp ogullar, dogulsyn, dogulsyn, has köp dogulsyn, ýöne kiçi-girim ogullar däl-de, hemmesi-de goçak ogullar bolsun. Munça goçak ogul sygyrmy dünýä, Belki bu arzuw juda çökderdir, Goçagullar üçin ýer darlyk etmez, Dünýä sygmaýarlar owunjaklardyr. Bir zalym kesel bar, adyny tutmaýyn, Ýok bolsun dünýäden şol zalym kesel, Ol hakda etmäýin artykmaç gürrüň, Gürrüň etsem müňläp ýaralar erser. Onuň garşysyna ne tankyt gerek, Ne-de goşgy gerek, ne-de bir gürrüň, Diňe derman gerek, olam tapylar, Edil sitramon dek satylar bir gün. Täze ýyl şeýle bir lukman ýyl bolsun. Nesillisiz ojaklar bolsun nesilli, Önelgisiz enäň, perzentsiz ataň, Çökgün göwünlerine iýsin teselli. Namut sallançaklar, namut gujaklar, Tukat öýler bolsun jagylla jugul, Enäň her deginde bir gyz otursyn, Ataň deginde şonçarak ogul. Hmm. Hem bolum koşga aytip berdi, koşga aytip ber. Hem bir koşuyumuz ama aytýar, size de aytip beray. Gowy gyzlarymyz bardy. Durna dek uçup gitdiler. Päk utanjak sadadylar söýmäge ejap etdiler. Ak durnalar, buz durnalar, haýsy menzile ýetdiler, sapakda ýat geçdi olar, bizi welin unutdylar. Görýäs, ýolda yzda käte, Tütänden duşan çaglary, Biz obanyň bilbilleri, Bezedi özbege baglary. Göwünler ak pamykdy, Özleri dogan aýdylar, Ýa-ha bizi söýmediler, Ýa bizi dogan saýdylar. Doguz aýdyk, doguz aýdyk diýjek we öz oky özümi kilireş diýdi. Doguz aýdyk, doguz aýdyk. Ýa ha bizi söýmediler, ýa bizi doguz aýdylar diýdi. Mugallym beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin sag boluň, kesbiňizden kemal tapyň, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Mundan-da beýläk okuwçylaryňyzam bir üstünlikler gazanyp abraýyňyza abraý goşsun. Sag boluň. Arassa asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde ýaşamaga döretmäge, okamaga, okatmaga döredýän mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Olaryň ýaşy uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn.
Mähriban ildeşler, biziň indiki söhbetdeşimiz matematik mugallymy Gardyýew Dulen mugallym. Mugallym, sizi şu günki gepleşigimizde hoş gördük. Mugallym, matematika ýeňil sapaga däl, ýöne şu okuwçylara näme dersiňizi söýdürmäge nähili usullardan peýdalanýaňyz? Şolar hakynda-da bir ýaşlarymyza bir maslahat berseňiz.
Dersimi söýdürmäge indi häzirki wagtda sanly bilim ulgamy bilen, sanly bilim ulgam esasy tehnologiýalar ösdi. Şolaryň üsti bilen ýaş nesle höwes döretýäris. Näme matematika yzygider zähmeti talap etýär. Awnyk zatlary talap etýär. Şu meýilnama esasynda şolary yzygider geçip, olardan talaby güýçlendirýär. Munuň her günki öýe berilýän zatlary talap edip yzygider soramaly bolýar. Şonuň üçin hem okuwçylar şolar ýaly talap edilen okuwçylar mümkinçiligi barda almaga matematikadan. Matematika dersine höwes döretmek esasan hem gurnaklaňam umumy uly ýardam berýär. Mysal üçin, gurnaklarda zehinli okuwçylary ýüze çykarmak, ýüze çykarmak bolýar. Gurnaklaryň kömegi bilen okuwçylar daşgary, meýilnamadan daşgary matematika degişli meseleler, gönükmeler bilen tanyş etýär. Şu gurnaklaryň kömegi bilen olar Etrap mekdep bäsleşiginde, etrap bäsleşiginde, welaýat bäsleşiklerinde almaga uly ýardam berýär. Matematika dersini yzygiderli zähmet talap etýär. Mugallym, ençeme ýyl bäri şu mekdepde zähmet çekip gelýäňiz. Şu mekdebi tamamlan uçurymlaryňyz, dürli kärde zähmet çekýän uçurymlaryňyz barada hem gürrüň berseňiz. Dogry aýtýaň. Men şu mekdepde ençe ýyl bäri zähmet çekýän. Şonda-da birnäçe birnäçe uçurymlarymyz mekdebi tamamladylar. Şolardan häzir güne çenli işläp ýören, mysal üçin, matematika dersi boýunça Gardyýew Täzemyrat öz dersi boýunça okatýar şony. Ýa-da mekdep müdiri Gurtgeldi Meredow zähmet çekýär. Başga-da birtopar mugallymlar bar. Dürli şäherlerde, gelejekde-de zähmetimizi gaýgyrman ýaşlary watan söýüji ruhda hem-de kär saýlamakda birnäçe öz zähmetimizi gaýgyrmarys. Biziň ujypsyz çekýän zähmetimize Gahryman Arkadagymyz uly baha berdi. Iki müň on birinji ýylda ýubileý medalyna mynasyp boldum. Sag boluň mugallym beren täsirli gürrüňleriňiz üçin. Şeýle döwri peşgeş beren Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri ýylmydama rowaç bolsun!
Mähriban ildeşler, ýaňam belläp geçişimiz ýaly, bir maşgalada ençeme matematik mugallym bolup, şol bir hünärde zähmet çekýärler. Ynha, bu günki söhbetdeşimiz hem Uzynsuw obasynyň on altynjy orta mekdebiniň Matematik mugallymy Begmämmet Soltanow, Mugallym şu günki gepleşigimizi sizi hoş gördük, mekdep hakynda özüňiz hakynda bir gysgaça maglumat berip biz bilen paýlaşsaňyz. Sag boluň.
Men Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň on altynjy orta mekdebiniň matematika mugallymy, Türkmenistanyň Demokrat partiýasynyň agzasy Begmämmet Soltanow. Men. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda orta mekdebi tamamlap, Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetine okuwa girip, ony üstünlikli bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda tamamlap, öz okan mekdebime, öz diýarym, öz obama ýene-de matematik mugallym bolup geldim. Meniň matematik mugallyma höwesim Matematikler maşgalasy birnäçe agalan matematik mugallym üçin, şeýle-de meniň synp ýolbaşçym Allabergen Agulyýewiň berýän maslahatlary esasynda şu matematika kärine eýe boldum. Şu mekdebe gelenimden soňra ýaş mugallym hökmünde özümde nähili döredijilik eýe bolar diýen soragy goýup, birnäçe çärelere gatnaşdym. Ýagny ýylyň mugallymyna, mugallymlaryň okaýyşlaryna we birnäçe beýleki çärelere gatnaşyp, üstünlikler, ýagny hormatlatlara eýe boldum. Şunuň bilen birlikde derse bolan birnäçe diwarlyklary taýýarlap, okuwçylaryňam matematika dersine höwes dörär ýaly Birnäçe diwarlyklar döretdim. Şeýlelikde, iş tejribämiň artmagy bilen, ýene-de özümde şeýle pikir, şeýle oýlanyşykly pikir döredi. Ýagny, terbiýeçilik esasynda näme etsem, okuwçylara has gowy täsir edýändigini sorag özümde ýürek buýsanjynda döredi. Şol esasynda mekdebimizi tamamlan birnäçe matematiklaryň köplügi esasynda öz elim bilen Matematikler maşgalasy hem-de Biziň matematikler diýen iki sany diwarlyklar taýýarladym. Şu taýýarlanymyzdan soňra muny mugallymlar kollektiwem, ähli okuwçylaram gaty minnetdar boldular. Biziňem matematikler maşgalamyzda Soltanowlar Diýen matematikler maşgalasyny, ýagny Soltanowlar maşgalasy döredi. Biziň matematikler maşgalamyzda özümden uly dört agam dürli ýerlerde matematika mugallym bolup zähmet çekýärler. Mugallym ine ençeme ýyl bäri zähmet çekip gelýäňiz. Elbetde, ýatdan çykmajak ençeme wakalaryňyzam bolandyr. Şolardan bir Has bir ýatdan çykman bir ýaşlara indi gürrüň bererlik bir gyzykly wakalaryňyz hakynda bir beýan etseňiz. Bale sagbol. Ýatlanma mynasyp bolmak ýaşlyk döwri has oňat bolýar. Ýaşlykda biziň ýadymyzda ýatlanma mynasyp bolan iş tejribeň azlygy bolsada Bereket etrabynda ýylyň mugallym geçirildi. Şol ýylyň mugallymyna birnäçe mugallymlaryň içinden saýlanyp, men birinji hormatly orna mynasyp boldum. Şol ýagdaý meniň hiç wagt iştejriýämde ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Şeýle-de ýene bir ýatlanmaga mynasyp mynasyp hormatly Prezidentimiň elinden şa serpaý almak meniň üçin bir uly dereje boldy. Ýagny, Garaşsyzlygyň otuz ýyllygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyň otuz ýyllygy atly ýubileý medaly bilen sylaglandym. Mende şol esasy ýatlanmaga mynasyp wakalaryň biri boldy. Tüweleme mugallym, üstünlikleriňiziň höwri köp bolsun! Mugallym, şu ýaş pedagoglar bar, häzirki wagtda şu mekdebiňizde-de ýaş pedagoglar zähmet çekýär, indi şo ýaşlara, ýaş pedagoglara, ýaş matematiklara nähili maslahat berýäňiz?
Şu wagtlar gelýän ýaş mugallymlara. Biziň berýän maslahatymyz ilki bilen öz iş tejribämizde, öz geçen ýolumyzda bolan wakalary aýtmak bilen, şo wakalaryň üsti bilen olaryňam tejribeli mugallymlar bolup ýetişmekleri ugrunda maslahatlar berip durýas. Sag boluň mugallym, kesbiňizden kemal tapyň! Işleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etýäris. Sag boluň. Bize şeýle mümkinçilikler, ýagny işlemäge, döretmäge berýän uly mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadag Gahryman Serdarymyza köp köp sag bolsunlar aýdýarys. Olaryň janlary sag bolsun, ähli alyp barýan işleri rowaç bolsun. Sag boluň.
Mugallym size ilkinji soragym şi mugallymçylyk kärini saýlamaňyzda has dogrusy türkmen dili edebiýat dersine söýgi oýarmakda ýada şu türkmen dili edebiýat mugallym bolmakda Näme sebäp boldy? Men şu türkmen dili edebiýat mugallymy bolmagymyň esasy sebäbi, men okuwçy döwrümde şu türkmen dili we edebiýat dersine kän üns berdim, söýgi döretdi. Meniň galyberse men agalam türkmen dili edebiýat mugallymlary, ine şolaň täsiri bilen halypa tutunyp şolary şolaň etýän işlerini alyp barýan işlerini öwrenip menem şoňa söýgi döredi. Mekdep döwründe ders bäsleşiklerine gatnaşyp etrapda welaýatda öňdäki orunlary alymyňam şol orunlary almagym bilen türkmen dil edebiýata hasam söýgim artdy. Dil edebiýata bolan söýgi meni ýaňky paýtagtymyzdaky Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine eltdi. Ine, şonam üstünlikli tamamlap, iki müňünji ýyldan bäri ýeneje öz mekdebimde dil we edebiýat dersinde sapak berýärin. Okuwçylarda dil edebiýata bolan söýgini ösdürmek barada birnäçe işleri geçirýäs. Mekdep olimpiadalaryny etrapda Welaýatda geçirilýän olimpiadalary taýýarlaýar. Ýaňy-ýakynda Altyn asyryň altyn zehinleri bäsleşiginde okuwçymyz hem-de gyzym onunjy synpyň arasynda welaýatda geçirilen bäsleşikde birinji orna mynasyp boldy. Dil, olam dil we edebiýat ugrundan maşgalamyzyň yzyny dowam etdirip, ýene-de şu türkmen dil-edebiýata söýgüsi hasam artdy. Mugallym şu türkmen dil edebiýatyň çagalara has täsirli bolmagy üçin nähili usullardan peýdalanýaňyz? Biz esasan şu türkmen dil edebiýat sapaklarymyzda Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eserleri esasy bize gollanma bolup durýar. Şoň eserlerinden peýdalanyp terbiýeçilik häsiýetli, watançylyk häsiýetli esasy bölümlerini öwredip, suratlardan peýdalanyp okuwçylaryň aňyna ýetirmek üçin birnäçe işleri etýär. Soň esasy eserlerinden peýdalanyp, olaryň gahrymanlary barada gürrüň edip, durmuş bilen baglanyşdyryp geçýär. Mugallym, a şu bilim berlenini şu terbiýe bilen baglanyşdyryp berseň, bir esasy öz miwesini görýäs-dä biz. Terbiýe dogrusyny öz alyp barýan işleriňiz barada bir gürrüň berseňiz. Hawa, ýaňky mekdepde ylym-bilim esasy terbiýe bilen baglanyşykly gitýär. Bizem ylym-bilimden daşgary okuwçylara terbiýe bermek üçin birnäçe işleri geçirýäris. Esasanam ýokarky synp okuwçy gyzlary bilen häli-şindi ýygnaklary geçirip, olaryň ahlakly, terbiýeli bolup ýetişmekleri üçin, döwlet bähbitli adamlar bolup ýetişmekleri üçin uly aladalary etýäris. Olara öz maslahatlarymyzy berip durýarys. geljekler ylym-bilimli ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin dürli maslahatlary berip durýasda. Sag boluň mugallym, kesbiňizden kemal tapyň, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun, beren täsirli gürrüňleriňiz üçin ýene bir gezek minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sag boluň.
Şu pursatdan peýdalanyp, ylym-bilime giň ýol açan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza işleriniň rowaç bolmaklaryny Ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw etýän. Sag boluň. Mähriban ildeşler, biziň indiki söhbetdeşimiz şu mekdebiň iňlis dil mugallymy Hannurdy Hannurdyýew. Hannurdy mugallym, sizi gepleşigimizde hoş gördük. Mugallym, ilki bilen şu ilkinji ýaş mugallym hökmünde ilkinji ädimleriňiz hakynda gürrüň berseňiz. Salowmaleýkim.
Mähriban ildeşle, biz biziň şu gün Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Uzynsuw obasynyň dördünji orta mekdebine gelip, öz gepleşigiňizde söhbetdeşlik geçirýäniňiz üçin ine köp-köp sag bolsun aýdýas. Bizem ine iki müň ýigriminji ýyldan bäri Balka Bereket etrabynyň dördünji orta mekdebinde iňlis dili mugallymy bolup zähmet çekip başladyk. Zähmet çeken döwrümizde esasan mekdebimizde Özümizi halypalyk eden mugallymlardan dürli maslahatlary alýarys. Iş tejribämizi ýokarlandyrmaklyk uçrin, galyberse-de, şol maslahatlar esasynda mekdebimizde iňlis dil dersi boýunça okuwçylara sapaklary berýäris. Okuwçylary iňlis diliniň innowasion tehnologiýalaryndan peýdalanmak, sanly ulgamlardan peýdalanmak uçrin birnäçe işleri alyp barýarys. Şol işler esasynda-da Mekdebimizde öz zähmet ýolumdan ýaňky etrabymyzda geçirilen ähli bäsleşiklere, welaýat bäsleşiklerine, mugallymçylyk ýolumdan hem okuwçylary taýýarlamakda-da birnäçe işleri alyp barýas. Şolar esasynda-da etrap etrap tapgyrynda geçirilýän Ýylyň ýaş mugallymy bäsleşiginde üstünlikli orunlar Süllük ugruny eýledim. Galyberse-de, ýaňky iş tejribämizden aýdamda, iki müň, ýaňky iş tejribämizden aýdamda, ýylyň mugallym bäsleşiginde-de üstünlikli çykyş edip, baýrak orna mynasyp boldum. Şeýle-de biziň öz mekdebimizde Okuwçylary taýýarlamakda işleri alyp barýarys. Şol esasynda-da okuwçylarymyz etrap tapgyryna, welaýat tapgyryna iňlis dil dersi boýunça birnäçe bäsleşiklere gatnaşyp, üstünlikli orunlary eýeleýärler.
Mugallym, şu agzap geçdiňiz ders bäsleşikleri diýip, şoňa nähili taýýarlyk görýäňiz? Indi mekdepde sapakdan daşgary, sapagyň dowamynda, dersiň dowamynda şu iňlis diline okuwçyny höweslendirmek Bir gyzyklandyrma ugrunda nähili işler alyp barýaňyz? Iňlis diline höwes döretmek üçin mekdebimiziň okuwçylary bilen sapaklarda, galyberse-de, goşmaça sapaklarda, goşmaça sapaklary alyp galyp, olaryň daşary ýurt dillerini talabalaýyk bilmekleri üçrin işimizi alyp barýas. Mekdebimiziň okuwçylary bilen iňlis diline bolan söýgi döretmek, olary daşary ýurt dillerine daşary ýurt dillerinde gürrüň etmekleri üçin bize berilen ýaňky maslahatlar esasynda hemem özümiz goşmaça sapaklary geçip, olary bäsleşiklere taýýarlaýar. Bäsleşiklerde-de şolaryň netijesini görüp, etrap, welaýat tapgyrlaryna ähli okuwçylarymyz üstünlikli çykyş edýär. Mugallym, A iňlis dil dersiniň üsti bilen çagalarda Watana söýgini haýsy usullaryň üsti bilen bermeli diýip hasap edýärsiňiz?
Hawa, dogrudan hem çagalara terbiýe bermekde, esasan hem çagalara şol Watana bolan söýgini döretmekde iňlis, esasan hem iňlis dil dersi boýunça biz beýleki ýurtlaryň, öz ýurdumyzyň däp-dessurlary, edim-gylymlary, medeniýetleri, esasan hem şol tehnologiýalaryň üsti bilen birnäçe wideo şekilleri diňlemek esasynda, ýazmak esasynda hemem gürlemek esasynda daşary ýurt diline, Watana bolan söýgini döredýäris. Mugallym ýaňy müdiriňizem belläp geçişi ýaly, bir maşgalada ençeme Mugallymlar bar diýdi. Şolar şol Hannurdyýewler maşgalasynda başgaça pälwanlar maşgalasy hem diýilýär diýdi. Şol sözleriň esasynda hem pälwançylyk bilen hem meşgullanýan bolmaly. Şolar hakynda bir öz pikirleriňizi, özüňiz hakynda maglumat berseňiz. Hawa dogrudanam, maşgalamyzyň ählisi mugallymçylyk käri bilen meşgullanýar. Galyberse-de, pälwançylyk maşgalasy diýip aýtýarlar. Mugallymçylyk hakynda aýtsak, mekdebimizde Iňlisdili mugallym öz agam Hannurdyýew, Arslandurdy, pälwançylyk ýolunda-da öz agam Hannurdyýew, Öwezdurdy, Hannurdyýew, Döwletdurdy, şolar hakynda belläp, men özüm, galyberse-de özümem şo pälwançylyk ýolunda şolardan tälim alyp, ugur alyp, türkmen milli göreşi boýunça sport ussatlygy derejesine mynasyp boldum. Bu pälwançylyk ýoluny hem dowam etmekde özümem birnäçe işleri alyp barýan. Mugallym sag boluň, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun! Beren täsirli gürrüňleriňiz üçin ýene bir gezek minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sag boluň mugallym! Mähriban ildeşler, şunuň bilen Mertebe gepleşigimiziň nobatdaky sanyny geçirip gutarýarys. Giň jahana dostluk berkäp şatlyk gülki owaz bolsun Türkmeniň döwletli ýoly ak geljege dowam bolsun Türkmeniň döwletli ýoluny ak geljegini dowam etdirmekde ýaşlara uly ynam bil baglaýan Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun belent daşlary aman bolsun.